Il-Parlament huwa mibni illum il-ġurnata fuq il-klientelizmu. Apparti li nitkellmu fuq demokrazija f'dan il-pajjiż, kull ħams snin, kull ħames snin, kull elezzjoni, mhm. neliġu re li huwa assolut u ħadd minn li kontrolla l-parlamentu u l-Parlament tilef il-poter li jilleġisla separatament mill-Gvern u jikkontrolla l-Gvern b'leġislazzjoni u li jikkontrolla l-Gvern fuq li jagħmel u li jonfoq. Għandna bżonn immorru għas-sistema Amerikana ta' separazzjoni bejn il-Gvern u l-Parlament. Hekk inti il-Parlament ma jistax ikun post fejn inti pparkjat sakemm il-partit tiegħek jidħol fil-Gvern u inti ssir Ministru, u lanqas huwa post fejn inti tmur ipparkjat hemmhekk sakemm xi darba l-Prim Ministru tiegħek, il-Leader tal-Partit tiegħek, jagħmlek Ministru. Il-Parlament huwa istituzzjoni biex tilleġiżla, għandha tkun, u biex tikkontrolla l-Gvern. Il ma jistax ikun ikollok il-Parlament li nofshom huma nofs il-membri ta' partit fil-Gvern huma Ministri. li huma kostituzzjonalment mutually responsible for each other. Li jikkritikaw il-gvern ta' dak li qed jagħmel, jikkontrollaw il-gvern ta' dak li qed jagħmel. U dawk li mhumiex ministri qegħdin hemmhekk biex xi darba forsi jsiru ministri. Mhm. U allura jiddependu mill-leader tal-partit. Ġifieri, we need a system fejn Għandek il-Parlament huwa hemmhekk biex jikkontrolla l-Gvern u biex jilleġisla. Kif jitla? Illum kif jitla? Billi għandek għandek erba' kaloppini, iduru n-nies, jagħmlulhom il-pjaċiri, iweduhom hekk, iweduhom hekk, iweduhom hekk. Klijentaliżmu assolut. Innota ministri li xi darba kienu Ministri tal-Affarijiet Barranin u allura ma tantx għandhom boqxiex x'jqassmu, ġeneralment ma telgħux wara jew batew biex jitilgħu.
L-aħħar wieħed li niftakar huwa Evarist Bartolo, ma nixtieq nara lista tal-ministri li kienu Ministri tal-Affarijiet Barranin, għax interessanti din il- Għandek, għandek, ek ministru, ek kandidat tajdlu jkun hemm lajt għal ħajsir president. Sewa.
L-istess ma jitlax. Mhm. Għax president mhux ministru, ma jistax jagħmel parir. Ma jistax jaqdik. Ma jistax jaqdik, ma jistax jagħmel pjaċiri. U hija dik trid tinqata. U l-uniku mod li tinqata mhm. hija billi tagħmel a one national constituency Malta u għawdex f'daqqa bħal manna għall-elezzjoni tal-Europa. Mhm. Mela, tagħmel kwota nazzjonali li trid iġib minimum ta' percentaġġ, whether it is 2 or 3% minn għalija in most countries it is Minn għalija 3% il-kwota. Ma ġibx dik il-kwota ma nqisekx.
Dik il-kwota naħseb mhux trid tinħadem skont kemm beħsibna ndaħlu nies fil-Parlament. Le, ma mbagħad wara trid ikoll li tinħadem in conjunction magħha U hija kwota għal għad-delegati qed ngħidlu. Eh, biex biex biex biex biex taħtar il-qawt. Biex taħtar il-membri tal-Parlament. U meta deputati jiġu dawk mhux delegati. Deputati.
Deputati. Eh, mela, hekk inti għandek a national constituency. Sawa.
Gruppi żgħar mhm. indipendenti mhm. jistaw on a national basis itellaw Is-sistema kif qiegħda llum qiegħda żewġ partiti, winner takes all, u jħawwel hu. U m'għandux kontroll mill-Parlament. Mela hekk int għandek Parlament li jingħad hemmhekk għaliex in-nies jafdawni on a national basis għax l-ideat tiegħi jogħġbuni u għedtilhom x'inhuma l-ideat tiegħi. U jiena nikkritika l-Gvern jew napprezza l-Gvern skont dawk l-ideat u nivvota skont dawk l-ideat u mhux skont il-party line. Għandek il-Gvern iktar huwa under control u joqgħod attent x'għandu jagħmel. Il-Ministri minn fejn iġibhom? Hekk irid jagħżel deputat biex jagħmlu Ministru, malli sar Prim Ministru jew sar deputat, spiċċa minn Membru tal-Parlament jitlaq ħaddieħor minfloku. Għax il-funzjoni hija differenti. I mean, il-President tal-Amerika mhux Membru tal-Parlament. Pero irid jiġi elett. Irid jiġi eh. elett.
Eh. Issa kif teleġieħ? L-Italja, mhm. il-Prim Ministru, mhux neċessarjament ikun membru tal-Parlament. Il-Ministru qiegħed hemmhekk biex jagħti direzzjoni politika. lill-Ministeru tiegħu u biex jara li l-Ministeru tiegħu qed jimxi skont dik id-direzzjoni politika li qed jagħti. Il-amministrazzjoni, hekk trid amministrazzjoni tajba, trid civil service tajba. Civil service professjonali, civil service tal-affari tagħha, civil service li tara fil-bot. U bħala ministru you need a good manager, a person with insight uh, ta' politika, a person with with good ideas and a person of integrity. Yeah, li jekk mhux the integrity part, ma l-ewwel inti għamil taċċenat għat il-problema ta' ħafna mill-politiċi l-kont il-taqa' magħhom kienet li ma kienux kapaċi Jew ma kellhomx is-sensibbiltà li jisimgħu mill-feedback ta' civil servants għax jiena speċa. Għax kienu jaraw, kienu jarawhom, kienu jarawhom li qed itelfuhom. Ta' xkiel, eżatt. Ta' xkiel.
Kunem, kunem ministru li jgħidu li l-civil servant, tmorrux tuħdu parir minn għand lejġi fuq għadi, għax jibdowlek bil-problemi. Dak il-problemi li jizistu, ma joħloqomx lejġi. Għandek daw il-problemi. U għak mux ħassolviju, hmm. ħassimhom iktar tard. X'kultura madonna.
Ħassimhom iktar.
U x'kienet is-soluzzjoni li sabu? Sawa.
Li nibdaw namlu l-aġenziji, namlu l-corporations, namlu il-kumpaniji li huma ħafna drabi l-istess ħaġa daqs dipartiment tal-gvern huwa mmexxi bl-istess mod ta' dipartiment tal-gvern, bid-differenza li n-nies li jmexxuh mhumiex civil servants ta' karriera, huma nies li għażilthom, kieku kienu tajbin ma fiha xejn, imma li għażilthom għaliex ħbieb tiegħek, għaliex tal-partit tiegħek, għaliex għandek obbligazzjoni lejhom, li I don't think the world is better now milli meta kienet b'dipartimenti tal-gvern regolari. Meta meta nkunu qed naħsbu ehm, dwar riformi fil-tiswir parlamentari, x'inhu mal-lanijiet li nkunu qed infittxu li din ilħu? Li kollok li m'għandekx il-poter fil-pajjiż, akkumulat f'persuna waħda jew f'grupp żgħir ta' persuni, li għandek il-President li jista' b'xi mod jikkontrolla lill-Parlament u lill-Gvern, li l-Gvern huwa suġġett għall-kontroll tal-Parlament, huwa suġġett għall-elettorat, Li ħadd ma jista' jagħmel li jrid bla ma għandu kontroll ta' xi ħadd. Mela, tlaqna?